Ɛɛ, Naa ku puhiri li, a ni ku tum taya shɛlikam zaa, hal gba a lee kpe bɔni gba, Naawuni ni tooi yahi a buɣili n-zaŋ a lu m-pa alizanda bili ni. Alizanda ni?
Di ŋɔ ni pilli puhibu. A mi yi saɣi ŋɔ wula m-pa ba la maa? Ti saɣi ŋɔ bi pola, ti je taɣijuuda puhibu. Afanim mi yɛliya ni taɣijuuda puhibu di nyɛla laara zaɣ titali n-zaŋ tiriti. di baɣa baɣandi biɛɣ kpii ŋɔ maa nyaanga dabisili timsili be di puuni din dini niŋ fa waɣali ka lala dabisili timsili maa ka di gari ka chɛ shee n yuun dali na to a mi ti ni paai yuun dali na bee to boɣu maa ni nyɛ shɛli m bala ti ni bi paai yuun dali na a nya yɔŋ ŋɔ mandee ni yiɣisi ni n chaŋ taɣi duu di puuni di yɛn gilimi n neei yi zaa ka ti chaŋ ti puɣi li

ni laa ka doo yi di ka di nyaɣisi o m be shɛhiro ni niŋ ma amiliya hali ni zuŋɔ fiila shɛŋa o ni diri maa n zaŋ kpa nolɔri ŋɔ maa polo bee fiila shɛŋa o ni diri maa n zaŋ kpa doo yili polo n bi tari ni ti o kpalila alikauli maa. Naawuni yɛla ni alikauli yisi bi viɛla. Alikauli shɛli mi beni ka a yisi li ka ti niŋ a alheri ka Naawuni maŋmaŋ suhulan paligi. So fahim ma baa ni beni ka n ku yɛn zaŋ ti a.

n ku zaŋ suɣu a jɛra shee a pali alikauli maa a yi yɛn yimi ka di daa bɔri ni a yi ni alikauli maa a ku palli bɛ zuɣu
ɛɛh n ku tooi palli dama n lihimi ka di bi viɛli tima ka viɛli tima ŋuna bee ka lana a yi yɛn palli maa bikɔs alikauli n-nyɛ li m mi na sunsuuni To a ku tooi zani zuŋɔ n-wuhi ma ŋuna ni di bi viɛli ti nya ŋuna ka di viɛli ti a di bi viɛli ti a maa ka viɛmi ti ma ŋuna shee a palli alikauli n-nyɛ li mini a sunsuuni ka a ti yɛn zani zuŋɔ n-wuhi ma ni nyin ku tooi lan niŋ li bɔzuɣu ka a ku tooi lan niŋ
li. Ka alikauli kam tu ni a gbaai ka tooi palli, n ku tooi palli li. A ku tooi palli li. N ku tooi palli li. To a ni zuŋɔ
ku kahi ma a ŋana zaaha ka ku chɛ ma. Miri ka a ti ku lan gona nti ku nya ma ka niŋ ka a mi ma. Ka a zo n-lan nya ma n-chi a ma dali gba, di ti ku be ka dunia ŋɔ. Miri ka a lan kpe n yɛya ni. Miri ka a ti ku nya ma.

bɔhigu ka a bɔhi to din chɛ ka di bɛ n suhu ni maa suɣa zaa ka di bɛ n suhu ni ti mii shab n daa pili bi bi tooi naai ka ti lo noli maa halli n ti pirigi noli maa ka shab ka bi gba bahi ka ti mali hali n tooi niŋ katari n lu noli maa ni haalli n ti paai saha shɛli tiŋ paai ŋɔ maa ka gbubila goli maa ni yi zuŋɔ biɛɣu ni ti zaŋ puhi chuɣu to bohi maa maŋa biɛɣu maa a ni yi leei yɛltɔɣa maa di gbaai ma dabiɛm pam nyɛ a ni ti chahi dabiɛm gbaai ma shɛm n dihi tabili yɛ ti yi kpi zuŋɔ zuŋɔ

Tiɛn yɛla mi a tɔnɔ zuŋɔ yuun pali tɔɣu maa taɣa chaŋ ti puhi ti jiŋli ti bi bɔri ni ti niŋ ti puhi jiŋli maa yi puhili di kani daa kan bɔri ni baŋ maa yi ʒiya ŋɔ fɔŋ ŋɔ zaaha dagba ŋɔ zaa vuli yi tuun biɛri di dumi pani ka sokam zaa tuun biɛri a ʒiya ŋɔ a mi a lee tam mi bihi tiŋ bihi n-nyɛ ti zaaha

M ba ka yili nyɛ yili ŋɔ ninkurigu. To yɛli ma o ni paai. Ɛɛ, yɛtɔɣa ŋɔ barimi nyaŋ ma n-yoli. A ni yɛli ka ti ma yɛn wummi pahi, to amaa di pa shɛli ŋun tuuli m-bala bee a pun yil o duu m-bi mi. Di ni a pun yil o la duu ka naan yina ŋɔ, ka o gba wum pahi, a mi na bi yil o duu ka o wum ka ti zaa di shɛhira. Dama yɛtɔɣ shɛli a ni tɔɣisi ŋɔ maa man na ʒi n-yɛli.

Naa, ni ŋun ni ku yina ni o ti yɛli ma shɛm bala. Ni paɣaba zɔri ka chɛmsira, to amaa ŋun jɛm ni nti lan ʒiya n-chɛ m-bɔhiri o, Ɛɛ niriba, a yi bi nyɛ zaɣila, a yi bi nyɛ zaɣila? Ni o bɔri ni m-baŋ ni o be o ba yiŋa ka chaŋ. Dama sandaani kadinni o yɛli ma.